Ie, perzek vloaz me. Pezh bin, barriek ba mil elo, hag àr-lerc'h neuze e oa pezh-me me ma ouion ket gober pezh-me. Hag me ar vaouez a faota ket he diskoniañ koz 'oa do tri-unav. Hag neuze meus da Vrignau, da labour a-zard din. Me perzek vloaz, met ma certifikat d'études truer deus miz Eoun. diouzh ar lec'h m'emañ re ma levrioù ha d'ur lun en-dro 'z oa d'un hir ha d'ur lun ma 'z oa aet d'un uzin da Rieg donc diouzh ez eus chomet ur miz hanter daou viz hag ar lec'h ma 'z eus aet da Vrignau neuze da labourat a-zarn. Ha petra a veze graet gant an uzin? Ah! ne oa plac'h bin ha ne rae tout kwa tout an netra ya ne rae frap ha traoù deja oa da kaout ur sardin en veze ur sardin a-hont dolioù oa da diwelne a lakane bar bailh bar bar chaise hag àr-lerc'h neuze en veze gwaret

Hag en deus un àr-lerc'h 'veus un lak da serriñ. A-benn 'veus un serr, ma veze taok Leoni ma troc'h ho pennoù, ma droc'h ur pennoù, pennoù ben 'oa dewelet kwa, n'az oa ket brav noz, hag horlostoù. Ha ma rene di da da ambouestoù, mouetal e sichin hag an higane. A ya?
A ya, ha da oa kanoù en-dehel Gober an droioù tav e peus kouchet aes hein hag ba yen ez a oa abred hein ha ba un dreuzepant deus hor zarnim kwa ba yen ben oa pechet frap ha pechet oa daou ni eche da hanternoz da c'heroc'h davetin et en-dro ha yen oa daou mantigier da 'n em kouchet tamek Hag d'an dro. Hag en moyenne pet eur vizell labourot Ket war labour da ober. Ha ba ya. Aes dek eur ou pemp eur ouian ket. Hag un ezenn-benn oa lakaet ur sardin bar boesoù. Ni lakane mosun, renkañ mosun, enfin div bouez mosun ha div bouez mosun a-dreuz kwa.

moitiret. Me me frapat euh, troc'het a-raok euh, gall al leoni gobernay. Me lâret al leoni, me zo fantaziskon. Ur boestouneg quoi, pa dolak anezhe mosun. Ur boello, yeah, ur chein glas, tout glas quoi. Hag euh, neuzen euh, eo me ar gontrovestr eus digouet. Hag in eus lart al leoni per e glocheni da Robert Mosun. O ma giren en-dro, ma ma ket grema, ni me ren en-dro. Hag ur kontroversoù zo a-dalc'h d'ur patron. Da Trelu. Ha rak kristen e oa font da zebriñ tamek parce que e oa ket nebeut tamm just e boa war da vitin pe rak kristen hanter. Hag eñ lâr dezhañ deuet d'am un tamek. On lâre petra 'm eus graet c'hoazh. Hag eñ lâr dezhañ eu peus diskoaet am boestoù. Mais il y a un tamek, mais oa ket oa ket sur quoi. Léonie n'eus

D'ur patron ho peus traoù oc'h ober. Met faot ket gober an dra-sen ar gizioù, faot ket gober an dra-se. A-benn on. Ne zeus ket james kwa. Hag an neuzen m'eus gwelni pell àr-lerc'h, met perzek vloaz, pemzek vloaz, pemzek vloaz. Àr-lerc'h neuzen m'on ket oe-mui d'un uzin. Hag ma chome da bar gêr, ma c'hoar oa dimet, he oa kuit. Ma chome gant ma sad Da zikournañ pir va breur eo eo ar mare no n'on ket aet ha me'meus ket ni er Vaouzon pell àr-lerc'h hag e lar deoc'h bonjour lar dit deoc'h peus e soñj deomp o ya omp lar dit ha meus digaso soñj dit a ya a ya meus soñj ket e lar dit oa ket oa ket graet deomp o lar an Druzun met nann me peus bet lâret deomp pas gober meus ket graet met oa ket deut ur mont da lar da trelu memes tra hein

Oie, ma ket pas moas an an traoù eo. An amzer.
Ma soñj eus di c'hoant an tammig argant forzh mat, met en di el le bourbain. Stert oa.